Riċentament kien hemm kien hemm dan il- dan il-każ ta' patteġġjar ma' bniedem li spara 60 60 tir fuq il-korp jidhirli, fi- fuq il-membri tal-korp. Eh, Int għandek uliedek li qegħdin fil-korp. Ejja. Biex ta' dakinhar meta meta sar dak il-patteġġjar u dal-bniedem minn ta' plidi, eċetera, eċetera. Fid-dar tagħkom. Fid-dar tagħkom x'ingħad?
Flok tibda mit-tfal tiegħi, aħjar tgħid li dak kol każ kien każ fi żmien li kont hemm jien. Kien każ li spraw fuq kollegi tiegħi, ħbieb tiegħi, membri tal-korp tiegħi, nikkonsidrom isom it-tfal tiegħi. Il-fors weġġajt, weġġa kbira. Taf xi ġifieri biex solvejnieh dak il-krajm? Taf kemm ħriġ nara biex solvejnieh? Taf xi ġifieri tkun waqt in the line of duty u taqla sittin tir ġo fik? Can you imagine that, ta' please, imagine, imma- imagine it for a moment, ta'. X'taħseb li nħassejt meta rajt dak il-patteġġjament? Xi gwadana, skużani, ma rridx naġġel. U forsi għamilt domanda li li ħaġ ħadd waqqani sa veru fid-dnub. X'ħadna miegħ dak il-patteġġjament? Dak kas magħluq kien, fl-opinjoni umli tiegħi. Għaliex kas magħluq? Għalhekk sibnilu bullet ġo fih tal-pulizija. Żgur ma kienx jaf il-ħadd, nafu li ma kienx jaf il-ħadd iktar. Ħlif lil wieħed li għaddej proċeduri wkoll miegħu. Jiġifieri, x'igwadanjajna? X'ħass dak il-pulizija li kien involut propju hemmhekk li mar u ffaċċja sidru magħhom? Can you imagine in that? Taqla' sittin tir, ta' int qiegħed wara karozza biex tifhem dan, għidlek kif kienet ix-xena. Dawn ħarġu minn ġoċ-ċentru tal-HSBC, raw il-Pulizija, jaqbdu jiftħu n-nar fuq il-Pulizija, l-Pulizija tieħu cover wara l-karozza, fil-karozza nsibu sittin tir ta' tagħhom ta'. Automatics kienu? Sorry?
Automatics? Yes, yes, yes, yes.
Issa inti taħseb li dawn il-Pulizija Ħadu pjaċir b'dan il-patteġġjament. U mhux qed ngħid biss dawn il-pulizija msieken li kienu involuti personalita' u jien li kont inħossni missierhom, anki in-nies tal-lum, il-pulizija tal-lum. Taħseb li dawn inċentivathom illum? Taħseb illum għada pitgħada jaf jkollok sitwazzjoni simili? Forsi mhux ħajkollok xi pulizija li dawn jikkonsidrawha li dawn ħajaħfrulhom? Mhux hekk.
Meta tiħa nitfa. Ħamur naħli ħajti jiena. Mhux hekk. Jiġifieri, jiena nemmen, ma nistax nifhem hemm minni. Ir-raġunar wara għadi għadni jien. Ma forsi jien qed naġġel, forsi jien ma nafx affarijiet kollha, però naftit minnhom tax kont involut. U dak jiena solvejtu dak il-każ u jiena investigajtu dak il-każ. Flimkien mal-kollegi tiegħi ma rix nuħu l-ebda mertu. Le, kien każ għalija sfortunatament li ma naħsibx li mi jiena ta' għax jien għandi għax nafu sew dal. Jien naħseb ma' ħafna membri tal-pubbliku dak il-każ ma għamilx sens. Le, naħseb ma' membri tal-pubbliku ma' mill sens, pero mbagħad meta niġu għal-moral tal-korp tal-pulizija u għaf niktar. Eh, Tkur il-pulizija għara, u t-tfani mux etnejda jinta. L-istess POU tal-Pulizija kkritikatu u talbet anke r-riżenja tal-Avukat Ġenerali naħseb l-ewwel darba fl-istorja ta' pajjiżna jien. Jien qatt ma naf li l-Pulizija titlob riżenja tal-Avukat Ġenerali. Kienet fil-pubbliku di. Taqbel ma dik it-talba.
Issa, xed ngħid taqbel ma naqbilx, qed ngħid qatt ma kienet fl-istorja ta' pajjiżna li l-Pulizija jitlob riżenja ta' Avukat Ġenerali ta' Jiena mdorri, jien imdorri mal-Avukat Ġenerali, id f'id il-ħin kollu, l-ikbar ħabib tiegħi, is-soljef tiegħi, huwa l-persuna li jtini l-pariri legali. Imma ġejna s-sitwazzjoni l-kontra, l-Pulizija jien qed nitlob ir-riżenja tiegħu.
Mela tlaqna.